ברוך השם מען פארקט, מען הערט שוין אויס, מען זאגט שוין איין מאל דא אין די הויז און יעדער פארקט, קום קוקן מאמע. נו נו נו נו וואס טוט זיך אן? דו קענסט דו קענסט דו קענסט אראפ דו קענסט אראפ נו ווי אזוי הייסט עס נו אראפברענגען די געמוט פון די גאנצע זאך, און דו קענסט אויפהערן, ברוך השם מען פארקט און ברוך השם מען לערנט. און איך צאם און שכוח הייליגער באשעפער, הויעך שכוח הייליגער באשעפער אז אונז האמיר נחת, און שוין, איז קודם די קינד הערט אז די מלמד האט א גוט ווארט אויף אים, און גייט ער צוריק און פארן מלמד זאגן ווי די קינד קומט אהיים איז מלא שמחה פון דיר, דאס קען איך נישט זאגן יעצט ווייל די מלמד הערט עס אבער פארקערט זאלן די מלמדים זען אז אפילו א געמאכטע קאמפלימענט העלפט אויך און אפילו א אפילו א נישט אמת'ע אפילו א נישט אמת'ע איך פארצייל פאר מלמדים אלץ די מעשה איך האב עס געהערט פון מיין מאמע איך ווייס נישט וואס ווען ווי.

זאגן אלץ אז מען רעדט צו א מענטש די מח איז אים אויף, ער קען נאר נישט עפענען די אויגן, ער קען נישט רעדן אבער רעד צו אים, רעד צו אים, רעד צו אים, זאג אים. למעשה האט זיך דערוועקט, וואס איז געווען די מעשה, מען האט אראפגערופן א גרויסן דאקטער, ער איז געווען אין די איי סי יו, מען האט אראפגערופן א גרויסן דאקטער און די דאקטער האט געזאגט אז ער זעט נישט קיין טשענס, ער גיבט נישט קיין טשענס, דער פעישענט לכאורה האט נישט קיין וועג וויאזוי, זאג פאר די טאטע מאמע פאר די משפחה וואס שטייען דארט. האט נישט קיין טשענס אז ער זאל עס מאכן. בקיצור, איך פארצייל די מעשה פארקערט. בקיצור, די סיבה ס'איז דא איז געווען, די בחור איז געווען געזונט און מ'האט גערופן, דער בחור האט געזאגט די טאטע, די בחור האט גערופן די און די דאקטער, און די דאקטער פרעגט וואס דארפן מיר האבן דארט, הכרת הטוב, וואס הכרת, האט נישט קיין אנונג וואס מ'וויל פון אים. וואס איז געווען די מעשה? ער פארציילט, דער בחור פארציילט, איך בין געווען פארשלאפן, אבער כ'האב געהערט ווי מ'רעדט. כ'האב געהערט די קול פון דער דאקטער זאגט אז ער געט נישט קיין טשענס מער. און נאכדעם האב איך געהערט ווי דו זאגסט, איך געב א טשענס פאר דעם פעישענט און ער גייט עס יא מאכן. און דער דאקטער האט נישט קיין אנונג וואס דער רעדט. איך ווייס נישט, דו חלומ'סט. זעט איך, קוק די דעיט, קוק די מעשה, קוק די שעה, קוק אהער, קוק אהין, רופט זיך אן די דאקטער מיט א שמייכל, ביסט געווען אין ICU, איך בין געשטאנען ביי די צווייטע פעישענט, איך האב בכלל נישט גערעדט צו דיר, און איך האב געזאגט פאר דעם, פאר יענעם, דו האסט נישט געהאט קיין טשענס צו לעבן, איך האב געזאגט פאר יענעם אז ער גייט עס מאכן, און דער בחור'ל הערט ווי איינער שרייט, ער גייט עס מאכן, דו האסט אים געגעבן אזא כח. א טויטע מענטש ממש טויט א קוי איך ער גייט א דאקטער זאגט איך גיי עס מאכן סאו ער בויט אויף דעם ער האט אנגעפאנגען פייטן און די אייבישטער געהאלפן ער שטייט דא האבן אלע געזעהן וואס הייסט א נישט נאר א קאמפלימענט העלפט נישט א קאמפלימענט געבט לעבן א נישט אמת א מיסטעיק ער לעבט.